I don bring another interesting informate for you my correct people. Now, you and I know say Nigerians dey dey see shege as in country people dey go through a lot and it's no longer news and it's no longer funny. Even Mr Peter Obi of the Labour Party bin don come outside come yarn say we country Nigeria no dey fight war with anybody and nobody dey fight war with us but na we get the highest number of internally displaced persons and that kind record no be better one now even as country people dey dey suffer eh e come be as if the politicians for inside the country dem dey exempted because the kind lifestyle wey dem dey live na luxury this koko wey i bring come for you eh na about the 21 nigerian politicians wey get multi-billion naira properties for inside dubai and these properties dem eh all of them dey for inside posh areas areas like makkah dubai Al-Makad, Palm Jumeirah, Wadi al-Safa, Madinat al-Mataya and Burj Khalifa. So no be small matter o my correct people. The tori be say Nigeria politicians eh, they don identify them as the second highest property buyers for inside Dubai with over 1,800 properties wey dey linked to them. Shey una dey see matter my correct people. And now based on information wey we gather, we dey find out say In less than two decades, about 200 politically exposed Nigerians don invest 1.49 trillion for inside Dubai property market and according to the report, eh, most of the properties e dey belong to Nigerian politicians and those properties dey include flats, villas, two or three bedrooms, studios and hotel rooms and the property now dem dey located in posh areas, big big areas like Masa Dubai, Al Makad, Palm Jumeirah, Wadi Al Safa, Madinat Al Mataya and Burj Khalifa, the world's tallest building and others my correct people. Now, the 21 Nigerian politicians with multi-billion naira properties for inside dubai di number one na di former vice presido wey be atiku abubakar and im daughter wey be hadiza now dis men dem get several properties for inside di united arab emirates and according to reports dem dey linked to a three bedroom flat wey dey estimated at 1.23 million us dollars for inside Palm Tower and one bedroom flat for inside the trade center and this im 23 year old daughter e dey also get another two bedroom flat wey dey estimated at 289,305.75 dollars for inside Hadek Sheikh Mohammed bin Rashid. Then di number two na Nigeria's Minister of Justice and Attorney General of di federation wey be lateef fagbemi and based on di report dis man im get eighty-five thousand eight hundred and forty-six dollar property for inside herbia third den di number three politician na nazir el-rufai still for inside herbia third dis man get four bedroom apartment wey dey estimated at one hundred and ninety-three thousand eighty-four dollars and dis man wey be malam nazir el-rufai na im be the former governor of kaduna state then the number four politician na yusuf datti baba ahmed wey be the vice presidential candidate of the labour party for inside the 2023 general elections this man now im dey linked to eight properties wey dey estimated at 2.28 million dollars now the properties all of them dey located for inside posh areas o. Oh. Then the number five na the senator wey dey represent Anambra South. The man name na Patrick Ifeanyi Uba. This man now get nine properties wey dey linked to him and eight of them now dey traced to him wife wey be Uchenna Uba. And the property wey dey linked to Senator Uba e dey valued at 1.13 million US dollars and the properties now wey dey linked to him wife, the report no state all of dem their value but two of dem carry two hundred and ninety-four thousand five hundred and sixteen dollars each di sixth politician na di former governor of sokoto state wey be say recently im bin dey cry about di situation of di country nigeria afta bandits dey don reportedly sack him from im ten thousand hectares of land for inside kaduna and dis man now im get seven properties o oh, wey dey valued at $1.48 million and all of them dey linked to him. Another real estate now wey be asset e dey located at Palm Jumeirah and that one now e dey estimated at seven hundred and fifty thousand one hundred and twelve dollars and this one dey traced to the former governor im wife. The number seven na Ahmed McAfee. E get the property wey dey for inside Burj Khalifa and the property dey valued at eight hundred and twenty-two thousand sixteen dollars e dey traced to this man and this man now wey be ahmed makafi he bin serve as governor of kaduna state from nineteen ninety-nine to two thousand and seven di number eight na amadu ada ali wey be former chairman of di peoples democratic party and im daughter wey be khadija ali now dem dey linked to three properties. One property dey traced to im daughter, e dey valued at four hundred and twenty-two thousand eight hundred and eighty-seven dollars. Di number nine politician na di former govnor of Borno State, im name na Maina Maji Lawan and im dey linked to eleven properties for inside Dubai. Number ten na Christabel Bentu wey be former special assistant to Joshua Dariye.

and she dey linked to one property while di number twelve na ibrahim folorunsho jimoh and im get seven properties wey dey linked to am and dis senator dey represent ondo south den di number thirteen dis person get five properties wey dey traced to im name im na di former deputy senate presido im name na ike ekweremadu and im dey currently serve jail term for inside di united nations di number fourteen na orji uzor kalu wey be former Abia State governor and im get one property to im name. Then di number fifteen na Jeremiah Useni and him too na former military governor of di old Bendel state and im get one property wey dey linked to im name. Then di number sixteen na one former aviation minister, im name na Osita Chiduka and im get real estate assets wey dey valued at one hundred and one thousand $793.37 and e dey located at Jebel Ali First. Then the number 17 na another real estate asset wey dey linked to Olisa Meto. This person na former spokesperson of the People's Democratic Party while the number 18 na Abdul Salami Abubakar. This man get property for inside Masa Dubai and him na former head of state of the country Nigeria. Di number nineteen na Hassan Ado Toko and im get property wey dey valued at one point two seven million dollars and dis man na di former principal secretary to our former presido wey be Goodluck Jonathan. Den di number twenty politician na Adeyemi Ikuforiji. Dis na anoda real estate asset for inside Massa Dubai and e dey traced to dis former speaker of Lagos State House of Assembly. then the number 21 and the last im name na dan atete this man now eh he get one property for inside the area wey dey linked to im name and this man na nigeria's former petroleum minister this my correct people na the informate wey asimi kasama give una anyhow the thing be you for body feel free make you drop am inside our comment section know say na we be anointed lady tv na we dey give ogbonge and legitimate news on the things and things wey dey happen for inside we country nigeria i dey bring another update for you my correct people no go anywhere